Mela, il-mod ta' kif twieled dar-rumanz kien mod stramb ħafna għax jiena t-tip ta' persuna li fejn nies oħra forsi għandhom tattiċi oħra x'jagħmlu meta ma jkunux jistgħu jorqdu bil-lejl, jiena bil-kontra ta' ħafna nies oħra la ngħodd in-ngħaġġ, la naħseb fil-problemi u jraqqduni, ma nafx kif taħdem din il-ħaġa imma, jew inkella nara x'ħa nagħmel bħala proġett artistiku li jmiss jew fit-teatru jew fil-letteratura għax jisom dawk huma ż-żewġ areas li jinteressawni. U xi ftit jew wisq framminti twieled minn hemmhekk, qisu ġietni din l-idea, kieku wieħed iqum filgħodu, ma jsib il-ħadd. Ma jsib l-ebda persuna madwaru, m'hemmx karozzi, m'hemm xejn ta' xejn. X'jiġri minn hemmhekk 'il quddiem? Dik kienet il-punt tat-tluq. U qisu dal-ħsieb, mbagħad tmur norqod. U mbagħad da, qisu dal-ħsieb li baqa' jiġi kull lejl biex ngħidu hekk. Sakemm f'punt għad ara, naħseb wasal iż-żmien li niżviluppa iktar din, u minn hemmhekk bdiet il-vjaġġ ta' kif inkiteb f'Rammeti. Dak kien il-punt ta' tluq. Jekk ikolli nsaqsik imma fuq it-tema prinċipali mbagħad ta' dan ix-xogħol. Ara, f'Rammenti, biex nibdew bih, huwa xogħol li jaqa' taħt il-ġeneru queer, queer literature. Allura inti għandek protagonist li huwa gay, LGBT. Ehm, Però l-istorja tmur li lim minn hekk għax inti għandek dal-persuna kif għadna jqum filgħodu ma jsib xejn madwaru u jibda dal-vjaġġ eh, minn raħal għal ieħor fil-fatt kull kapitlu msemmi raħal Malti biex jipprova jifhem x'ġara għaliex ma tfadalx nies għaliex is-sitwazzjoni dik li x'ġara. Fil-vjaġġ tiegħu jiltaqa' ma' persuna oħra li tkun fl-istess sitwazzjoni, ċertu tfajla jisimha Sofi, U hekk kif qed jivvjaġġaw qed jippruvaw jifhmu x'ġara, bil-mod il-mod jibdew jiskopru l-ħirsa tal-imgħoddi tagħhom. U jibdew jindunaw li dal-vjaġġ u dis-sitwazzjoni li qegħdin fiha hija proprju okkażjoni għalihom biex jipprovaw, mhux ħa ngħid jirriżolvu, imma jiġu wiċċ imbwiċċ mal-affarijiet li ġrawlhom fl-imgħoddi u li għal xi raġuni oħra ma jridux jammettu. Ovvjament ħa nieqaf hemmhekk għax dak li jkun l-idea hija li nħeġġuh biex jaqrah il-ktieb mhux ngħidulu l-istorja sħiħa. Waqt li qed nitkellmu nista' ninduna mill-ewwel li l-kitba u t-teatru qegħdin vera fik. Nista' nsaqsik minn meta bdejt kemm ilek tikteb? Mela, bħala kitba, minn dejjem kienet taffaċinani, filmdu kont tifel is-sekondarja dejjem kont inħobb nikteb fejn Forsi studenti oħra li tikteb essay kienet martirju, jien dejjem kienet xi ħaġa li li kienet xi ħaġa li li kienet tinteressani. L-ewwel kitbiet tiegħi kienu għat-teatru, però mhux kitbiet li ppubblikajt. Ħafna drabi kont nikteb biex inkun nista' niddirieġi jiena stess. Fejn ġew pubblikazzjonijiet, l-ewwel xogħol tiegħi mmur lura għat-2007, jiġifieri forsi Qisu hemmhekk l-affarijiet bdew isiru iktar serji biex ngħidu hekk jew iktar strutturati. Ejja mmorru lura mal dan ix-xogħol. X'messaġġ tixtieq tgħaddi permezz ta' dax-xogħol, permezz ta' dal-ktieb? Eħe, ma nħossx li huwa ktieb li għandu messaġġ per se, ma iktar hija stedina għal min qed jaqrah li jidħol ġo vjaġġ, ġo esperjenza. Nibża' mill-kelma messaġġ, qisu meta tgħid messaġġ hemm qisu dik l-element prattiku li nħoss li ktieb bħal dan jisfida dik il-ħaġa. Allura dan huwa esperjenza li ovvjament qed jgħaddi minnha l-protagonist u li nemmen li l-qarrej b'xi mod jew ieħor jista' jirrilata magħha u hekk kif il-protagonist għaddej minn raħal għall-ieħor, minn staġun għall-ieħor, xi ktieb maqsum f'erba' staġuni, nemmen li l-qarrej jgħaddi wkoll minn l-istess esperjenza, jew anqas hekk nittama. Żgur, żgur. Dan ix-xogħol rebaħ il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb. X'tfisser għalik, x'tfisser għall-karriera tiegħek? Li tirbaħ premju dejjem hi xi ħaġa sabiħa. L-ewwel darba li rbaħt premju fil-qasam tal-letteratura, allura nħossni ħafna kuntent biha l-ħaġa. Fl-istess ħin kuntent li kien propjament dal-ktieb imħabba li kif għidna fil-bidu jaqa' taħt queer literature li huwa ġeneru jew subġeneru fil-letteratura li Malta ma tantx għandna daqstant eżempji tiegħu minkejja li għamilna qabżiet kbar anke fejn tidħol anke l-infrastruttura legali fejn jidħlu d-drittijiet ta' nies LGBT somehow mhux riflessa daqshekk fil-letteratura lokali. Għandek idea għalax din interessanti ħafna? Eh, onestament hija mistoqsija diffiċli biex tweġibha. Ehm, hemm ovvjament ftit eżempji, ma mhux ħafna. Ehm, fl-aħħar mill-aħħar nsab kull awtur ikollu il-ġeneri li jħossu ktar komdu li jħobb jesplora. Eh, fil-każ tiegħi anke ħabba raġunijiet personali jisu awtomatikament eh, mort fiha. U allura naħseb li li kif bħal dan jirbaħ il-premju naħseb huwa sinifikanti ħafna anke fuq dak il-livell. Naħseb Anke għall-komunità LGBT hija xi ħaġa li hija ta' sinjifikat kbir. Qed nimmaġina u qed nittama li m'intx se tieqaf hawn, m'intx se tieqaf b'dax-xogħol imma li għad baqa' ħafna. X'tgħidli fuq hekk? Mela hemm ħafna proġetti, mhux kollha forsi jitwieldu, però hemm ħafna proġetti li għaddej minnhom bħalissa, kemm fuq in-naħa ta' kitba u kemm fuq in-naħa ta' teatru. Peress li kollha kemm huma għadhom fil-fażijiet bikrin, bħalissa ma stantx ngħid wisq. Tħallina bil-kurżità, jisek kull ħaġa li qed insaqsik. Taf x'se nsaqsik ukoll għaliex jiena togħġobni minn dejjem il-kitba. Għal dawk forsi żgħażagħ jew anke mhumiex żgħażagħ illi dejjem xtaqu jimirħu b'xi mod Jew fil-kitba jew anke fit-teatru, għax tkellimna fuq it-teatru. Il-parir tiegħek. Jiena nemmen li importanti ħafna li ż-żgħażagħ ma jibżgħux li jimirħu, togħġobni ħafna dik il-kelma li użajt għax qed timraħ, qed tesplora, tesprimi ruħek. Importanti ovvjament li wieħed ikollu wkoll l-umiltà li wieħed jaċċetta li dan huwa vjaġġ u vjaġġ mhux dejjem ħa jkun faċli, mhux dejjem ħa jkun lineari, ħa jkollok il-fallimenti tiegħek, ħa jkollok anke mumenti fejn tiġi riġettat, jew forsi ma jifhmukx, jew forsi fejn għad fadlek ħafna x'titgħallem u fil-fatt il-ħin kollu qed nitgħallmu, ikollok kemm ikollok esperjenza dejjem hemm x'titgħallem. Allura naħseb importanti li wieħed ma jibżax u jimraħ imma b'dik l-umiltà li jkun dejjem lest li jkun jista' jitgħallem u jikber iżjed. M'iniex se nkun kattiva u ngħidlek għażilli x-xogħol favorit tiegħek, imma nixtieq illi forsi anke minn frammenti persa tgħidli liema dik il-biċċa partikolari forsi hemm xi biċċa partikolari li Tant hi għal qalbek. Hemm waħda li hija partikolari li għal qalbi naqra iktar mill-partijiet l-oħra u fil-fatt hemm ħafna mill-qarrejja li tawni feedback ukoll identifikaw din l-istess parti. F'mument minnhom kif semmejt hemm dawn żewġ karattri, il-protagonist li huwa bla isem u t-tfajla Sophie li ltaqa' magħha. U meta jaslu fir-raħal ta' Marsaxlokk, hemmhekk jaqbdu dgħajsa, jaqbdu luzzu, li dejjem qed jippruvaw jaħarbu mill-gżira. Alla ma sabu 'l ħadd hawnhekk, jibdew isaqsu imma hemm possibilità li forsi hemm nies oħra lil hinn minn Malta. Fil-fatt ukoll, ħa mmur tikka lura, Parti oħra li togħġobni ħafna mhux din li ħa nsemmi, din ħa nitkellem fuqha. Parti oħra li wkoll togħġobni at a point in time jippruvaw jaħarbu lejn Għawdex fil-bidu. Imma eżattament malli jaslu fuq il-vapur ta' Għawdex, malli jirfsu isfel, fejn aħna mdorrijin fejn ikun hemm il-karozzi pparkjati biex niftehmu, ovvjament f'dal-każ karozzi m'hemmx, f'daqqa waħda qisu l-vapur jirriġetthom. Litteralment dal-vapur ikun jibda jxengel, m'hemm ħadd ġo fih, m'hemm l-ebda persuna, l-ebda kaptan, u jibda jxengel vapur b'tali mod li ħa jegħreq. Allura dawn iridu jaqbżu mill-vapur kemm jista' jkun malajr biex ma jgħerqux huma fih. Din xi ħaġa simili, f'dal-każ li jippruvaw jagħmlu jaħarbu bil-luzzu u waqt li huma mixjin, sorry, waqt li huma għaddejjin bid-dgħajsa, f'daqqa waħda jibdew jaraw iġsmna ta' nies madwarhom fil-baħar. Però mhumiex ovvjament nies ħajjin, huma nies mejtin. Di sa ċertu punt għandek ukoll referenza għal kemm għal kemm-il darba l-Mediterran kien ċimiterju ta' nies, speċjalment fejn għandek migrants qed jaqsmu mill-Afrika għal Malta li spiċċaw sfortunatament f'dal-vjaġġi mejtin. Għax inti r-rumanz għandek ukoll ċertu elementi politiċi li qegħdin ġo fih, qisu l-ewwel Enfasizzajt ħafna fuq in-narrattiva, fuq il-qafas tiegħu, però fil-verità hekk kif il-protagonist qed jesplora l-ħirsa tal-imgħoddi hemm ċertu affarijiet politiċi li r-rumanz jaċċennu għalihom. Ġifieri kieku eħe kelli nagħżel iż-żewġ biċċiet l-iktar li qishom għal qalbi, forsi għax hemm fuq waħda element ta' azzjoni, il-biċċa tal-vapur t'Għawdex, fl-oħra u hemm raġuni wkoll għaliex il-vapur t'Għawdex li ma nistax ngħid għal darb'oħra. L-ieħor minħabba dan l-element politiku li naħseb importanti ħafna li nitkellmu fuqu. Aktar kmieni staqsejtek x'jispirak, tippermettieli nsaqsik forsi awturi partikolari li vera jispirawk li tgħid ill'aħwa din inkitbet kważi għalija? Jien apparti nħobb ħafna l-Malti nħobb ħafna l-Franċiż, fil-fatt id-degree tiegħi huwa fil-Franċiż u t-teatru, eh, Francophile kbir. Allura ovvjament l-awturi Franċiżi għalija huma ta' ispirazzjoni kbira. Ehm, u l-iktar huma l-eżistenzjalisti, ġifieri Albert Camus, Jean-Paul Sartre, dawk għalija huma ispirazzjoni enormi. kemm fil-kitba kif ukoll fit-teatru għax ovvjament it-tnejn li huma speċjalment sart tawna xogħlijiet ta' teatru u kelli xorti wkoll li sart iddiriġejt żewġ plays miktubin minnu, waħda minnhom Destinat stess, Bil-Bieb Mitbuq, No Exit, u ftit snin ilu kont għamilt Barjona. F'li naħseb hekk jew kelli nidentifika Però mbagħad, pereżempju, Graham Greene għalija hu ispirazzjoni kbir ħafna, jiġifieri mill-qasam tal-litteratura Ingliża. Twenty One Short Stories, jekk ma niżbaljax. Daka qrajt xi wħud minnhom. Illa huwa sabiħ immens.
Ironika ħafna, ma nafx jekk suppost ngħidhiex din, darba jiena kont ġo bookshop u bdejt niflieh u b'għadt waħda minnhom u tant żammmitni, spiċċajt qrajtha ġol-ħanut stess. Isa. Imma aha, Graham Greene, le ma għad naħseb f'kotba oħra bħal The Heart of the Matter, The Power and the Glory, Hekk lil hinn minn anke ta' kif iħares li l-Kattoliċiżmu Graham Greene jaffaxxinani ħafna jiġifieri atturi Maltin kbar ħafna jiġifieri dawn kollha huma sorsi kbar ta' ispirazzjoni għalija. Awguri għal iktar, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek, grazzi. Grazzi.